Mäin Numm ass Daniel Lentz, 32 Joer, Betribsleeder vum Biohaff Lentz. Ech komme lo net aus der typescher landwirtschaftlecher Famill, sou dass ech virun 3 Joer déi grouss Chance hat, fir e Betrib ze iwwerhuelen vun engem Monsieur, deen an d'Pensioun wollt goen. Ech hunn de Betrib iwwerholl mat 50 Schof deemools an hunn elo an deenen dräi Joer op 300 Mammeschof eropgestockt an dobäi och nach en zweet Standbeen opgebaut mat Leehénger, déi ech dann an der Selbstvermarktung komplett selwer vermaarten. Déi Eeër ginn un d'Maison Relais verkaf. Ech hunn dann awer och nach niewebäi verschidden aner Plazen, wou ech se lass ginn. Dat sinn dann Epicerien an der Stad an ech hunn och nach e puer eenzel Restauranten, déi der da bestellen. An dann hunn ech hei nach zu Ierseng op der Haaptstrooss e Verkafsautomat, wou dann Leit en passant kënne sech hir Këschten Eeër aus dem Automat eraus siche goen. Déi Rass, déi mer hei am Hannergrond elo gesinn, dat ass Roux Ardennais, belsch Ardennerschof. An déi sinn am Fong elo net dat typescht Fleeschschof, also dat, wat mer kennen, wou wierklech vill Fleesch drun ass. Dat heescht, si si e bësse méi robust, si brauche elo net dat richtegt fett Gras wéi elo en Texelschof zum Beispill. Mir hunn eng Landschaftspflegeprimm hei a Lëtzebuerg, déi ausbezuelt gëtt, wann een ebe esou Fläche wéi dat heite bewirtschaft. A mir hunn och vun de Schofhier ass dat doten eben déi Rue Ardennais, dat ass eng al. vum Ausstierwe bedrote Rass. Dat heescht, do kënnt dann och vun där Rass aus kënnt dann och nach eng kleng Primm dobäi, fir déi Schofsrass ze erhalen. Elo op der Fläch, déi mer hei elo gesinn, ass et eng am Fong eng entbuschte Fläch. Déi Fläch, déi bleift dono och op mat Schof. Dat mécht elo zum Beispill eng eng Kou giff dat elo zum Beispill net hikréien. Den anere Virdeel ass bei de Schof, op Lëtzebuergesch gesot, si kacke jo dann och op d'Wiss. Dat heescht, dat ass dann och natierlech souzedoen erëm iergendwéi e Kreeslaf, dat heescht dat Wiss gëtt automatesch duerch d'Beweedung och gedüngt, wou dann op enger entbuschte Fläch dann och Gras opkënnt a vläicht och nach aner aner Planzenaarte wéi mir hunn hei op verschiddene Plaze wou mer och Orchideeën emol hunn déi eropkommen an d'Fläch kritt eng eng Biodiversitéit déi extrem héich gëtt. D'Prove déi mussen och geschwuer ginn, dat heescht do mussen dann Leit op de Betrib kommen déi déi Woll ofschwueren. Bon et kann een et och selwer maachen, mee mat 300 Stéck gëtt dat dann awer oft relativ zäitopwänneg. Problem dobäi ass, dass mer am Moment hei zu Lëtzebuerg wierklech kee Maart hunn fir d'Schofswoll lass ze ginn, well et einfach och ze käschtenintensiv gëtt fir déi Woll o iergendwéi spënnfäeg ze maachen. Dat heescht déi muss dann an d'Ausland geschéckt gi fir. gewäsch ze ginn, da gëtt se erëm an eng aner Firma geschéckt fir fir opbereet ze ginn an da kënnt se emol réischt bei iergendeen dee sech ka spënnen. Dat heescht dat sinn dann souzesoen 3 Etappen déi ee misst iergendwéi finanzéieren bis ee mol eppes Spënnfäeges huet. Esou dass am Moment d'Bauere quasi alleguerten op hirer Chance woll sëtze bleiwen.